Acholi, Acholi ka wan pe wabino me laro gang ci omyero onge ni gang tye marac tutwal. Gang tyeko marac kici kici kici dyekal pa Acholi tye marac dyekal pa Acholi myero ayweya. pien kombeddi lutela ma wun wucwalogi i palament ki i level mapat patti guneko gugengo woko ni cwic. Acholi elders wun wutye kwene? Acholi religious leaders wun wutye kwene? Acholi Elders macalo me Ker Kwaro kacel ki Acholi, ludito Acholi eni ma gitye i te wang o program-mi, wun wutye kwene? Luditowa madongo, Elders mogo calo Olum Jakari, Elders mukene calo Okello Livingstone nyo Livingstone Okello Okello wun wutye kwene? Omyero nge maber ni gang cako to ma mono mono ci obito matwal. A lobo Acholi kong bene tye ka to woko matwal. Wayabo wangwa lutino Acholi wa aye malo. Waayo malo ka coko gang. Waayo malo me neno leadership me i Acholi. Wun ma wutye i diaspora, eni watye goyo duru. Yweyo dikal pa Acholi ki konyo lobo Acholi tye myero wan weng, tye myero wan ducu, tye tic pa wan ducu ento pe pi tic pa dano moni manok.

Palament mukene calo the Eight Palament, the Nine Palament ki dong Palament i kare pa Mao-gini, wabidwoko awene dok wabineno awene i lobo Acholi. Palament calo i kare pa Tiberia Twoma-gini, i kare pa Andrew Ademola-gini wabineno dok awene. Dong wuwikwu lobo acodi, wuto kumeno, wuwikwu dong gangwa kumeno. Rwatte, jami mukene kitwero jalone i lobo-ni, ento dyekal pa woru ki dyekal pa kwaru, in macalo latin lwor, latin acodi, atekli, omyero wii pe owil pire. Wiwa pe omyero owil me lweny pi. Ngom Acholi, pi lobo Acholi, pi ngom pa kweriwa ma yam kweriwa olweny iye-ni. Wun ma wutye i diaspora nyo i lob twok lobo mapat pat woko i Ulaya, kite kuc oboyowu i Ulaya, i London, Amerika. Europe, Australia, Canada, i twok lobo mapat pat weng ka kita kuc oboyo wiwu, wiwu pe owil pi ngo ma codi. Wiwa pe owil pi ngom ma yam kweriwa gureny iye matek tutwal. Kit ut kuc oboyowu i twok lobo mapat pat i lobo Ulaya, omyero wunge ni moyo ma kwariwa, ma migiwa onyo ma wamoyo ni kot tye ka pwodone i wi lela, kot tye ka pwodone i wi lela kakaca wiwa pe omyero owil me cito ka laro moyo. ma kwariwa omoyo dok gucikowa ni ka waneno kot tye bino, wajubo. Pe waweku kot ogo moko ma kwariwa ki megiwa gumoyo i wi lela. Pe waweko kot opwodi moyo ma megiwa ki kwariwa guciko ni wanene dyekal. Wan dok weng wangeyo gin ma kwariwa ki wegiwa mapat pat ocikowa iye. Co wacito ka laro moyo. ma tye i wi lela ma tye i dye kal ma pud kot pe omol omoyo kuweng ma pud kot pe omol omoko ma kimoyo i dye kal ca aloko i parables aloko i carolok ka in latin acholi ma ryeke omyero iniang wunen kit gin ma tye ka timme i palament nyo i acholi nyo i kin acholi, parliamentary group. caro keken, lewic keken, miyo keken. Now, miyo eni watwero jwayone nining? Miyo eni watwero gikone nining? Ket wi tam, ket wi tic. Wuwek wudog gang kumeno. Acholi elders i rwom mapatpat i twok lobo mapatpat waayo malo me laro gang. Wacak wuyer lutela mani ma wan waneno ni omyero gutelwa. Lakwedi lok man me cungo ko independence ki nga nga gi ni an aneno ni pe tye konyo wan, wan macalo lutino acholi i twok lobo mapat pat i constituency, elders mapadi padi eld igi constituencies wudok wubed piny wek wunen anga ma wun wutwero cwalo ne me telo wan. Wek wanenu anga ma wan watwero cwalone i palament me telo acholi dok me loko dwan acholi dok me tic pi acholi pien pol lutela ma wan watye kwedgi kwija kom bedo i palament gitye ka tic pi igi gitye tic pi familigi dok gitye lok pi igi gitye lok pi familigi ento dong gipe lutic pa acholi dok giwaco i wer gidwan matek bene ni gin Giwilo yogi awila me cito i palament. Gitye ka dwoko wang cenegi so gipe ka tic me konyo kaka nyo me konyo ngat mo keken. Gitye ka konyo ganggi nyo ki familigi, otgi ki familigi. Gitye ka konyo otgi ki familigi ci otum. Now. Latela mo keken ma kicwalo ki i koncituenci mo keken ma tye i Acholi omyero obed latela pa Acholi ento pe obedi latela pi gange nyo pi otte pi gin gin ki dakone no co man eni oduru ma myero wan dok oducu Acholi ma tye i koncituenci mapadi padi ducu. Nen constituencies ma itye iye, obed piny elders kacel ki dano ducu ma tye kenyo wek wunen anga ma wucwalo me lok ma twero loko dwan Acholi, ma twero loko miti pa Acholi nyo ki jami ducu ma Acholi mito. Pe wajelu gang, pe wakunu gang, gang dong gang. Wutye ka neno lok eni? Gin ma oweko kom bedi lurok bino atye ka yako ngom i Acholi. Gin ma oweko lurok bino atye ka balo bunga wako ka tongo yadiwa me bedo makar ci gicwalo i lobogi kun nongo i lobogi kwija yat ki bunga dwong ata gitye ka tongone. Ento kibino ka ton ma tye i lobo Acholi, man tyen lokke nyuto ni gang oto. I gang ma co pe iye, ngat mo keken bino layo. Ngat mo keken bino timo gin ma cwinye mito. Bino timo gin mo keken i mitine. Eni lok malit tutwal. Eni lok malit dok lok me cwer cwiny tutwal. Waayo malo awobe ki anyira. Waayo malo elders ki dano ducu me i lobo Acholi. Pien dong jami ma watye neno ni gang kwija en aye jami me leyo wic kiken, jami me cwe cwiny kiken. Gang pe gikwono. Wi lyel pa Woru pe kunu. Kit acweyo cwinyi tye nining? Dwok kiniga piny, walaro moyo. Moyo ma kweriwa omoyo dyekal ma gucikowa ni wanen kot pe opwodi. Pingo wan macalo lutino acwali watye ka weko kot kombeddi tye ka pwodo moyo? ma kweriwa ki migiwa gumoyo i dikal wek tuko obedi wek tuko eni wa ki tuko eno ni ajwero wa ni kiti tuko pe wi wil pi moyo ma mine omoyo i dikal. Pien ka pe, in ibikanyo lotte kikomi, ibikanyo kedine kikomi, ibikanyo gayi kikomi. Gayi ne en aye can ki peko ma obibedo ka bino i kom lutino ma watye ka nywalone i kom bedi ki acholi mukene ma tye ka bino anyim. Pe wuwek wugang. Pe wuwek wugang ice wurudi. Pe wuwek jamiwa mabeco ma kweriwa oweko ice wurudi. Icik lumone pa kaka. Tye me cwer cwiny tutwal ni acwele moni kuc moni manok ma oboyogi. i London twok lobo mapat pat, America, Europe, Canada, Australia ki twok lobo mapat pat wigi owil loko. Wiwa pe omyero owil pi gang kuc manok ki pe iweko owil wii. Gin aber loyo gang peke. Gin aber loyo ngom ma kweriwa yam olongo onongo gulwenyo pyereni peke. Lurok komiti mwayo gangwa ma mono mono. Part me amor ki nwoya kun bedo dong tye pa Rwandese Tutsi. Rwandese Tutsi dong kombeddi gukobo territory giko i lobo Acholi. En lutino Acholi pud gitye nino. Pud cwinygi yom. Dok gipe ka co ki wang lek ma gitye iye. Pingo lwaki peko ki jami ma tye ka timme i lobo acwele ni pe cwero cwiny in ma ilwonge ni in latin acweli nyo nya acweli nyo wod acweli? Watye ka timo ngo? Watye ka timo ngo me laro gang? Watye ka timo ngo me difending ngomwa wek lurok pe omar? Waayo malo i cawa-ni. Teke kare mo keken i mwaka mo keken wan wacwalo lutela maming i palamen nongo oming en obigudo wan weng. Cu pi man pe wek kado nyo cente mo keken owil wun me bedo luming, pe wek ngat mo ocul wun me bedo laming nyo luming. Wayero lutela ma giloko dwan kaka ma gicung pi kaka gilwenyo pi kaka, ento pe lutela ma gicito kiwilogi o ki i korido, kiwilogi i korido gitye ka tic pi mongi ki otgi keken. No. Gin ma oweko kilwongo ni Acholi Parliamentary Group en aye tye lok ni in parliament eno ni watye ki jo ma gitye ka representing region pa Acholi. Ento pe omyero wacwalu jo ma gitwero gicito ka representing mongi ki dakogi ki otgi, mongi nyo dakogi ki ki otgi keken. No, wan pe wacwalo in me defending nyo me tic pi family ento wacwalo in me tic pi acholi dok me cwalo dwan acholi. Acholi ma wun wutye i ye ulaya ma wutwero telo ne wua i cawa ni wacito gang wacako yubo kar ground wacako yubo ground me nene ni kilee tela teke wan acwal lutela ma ming i palament ci ming eni ni wubidwogo weng wa ite dero.

i kare pa Tibaria twomagi i kare pa Mao gini onongo kitimo consultation kiwoto kipenyo tam pa lwak kigamo tam pa lwak ma in bene twero winyo ine ni luterani tye lweny pi wan ada. Gilwongo rali man lutela me kare-ni lwongo rali pe ginen calo balo cente gin ma gimito en aye me ngo me cito i tua i America, Europe, Canada all that is what they are looking for gipe ki miti me konyo kaka. Gipe ki miti me konyo gang. Miti me jami lobo oboyo ki kwici kwici kwici kwici kwici. Cani cani ki gem oboyo giko. Cani ki gem ki miti me jami lobo umugi ni muk Man aye tyen lok ma oweko kare ducu kiwilo giko ki kodi do, kibedo ka wilo giko ki kodi do, ki pe ka loko miti pa Acoli, kitye ka loko miti pa Duceban kacel ki gamente pa NRM nyo pa Rwandese Tutsi. Ki dwong medo atir ni gamente pa Rwandese Tutsi ma mujoro weng ma kijogi i Uganda cito me dongo lobo Rwanda. Penyo wi. ni Rwanda eni matidi ma pe waki resources moni cako dongo wa ca ise nining mucoro wu ma wutye coro ne kenyo ni twero me dongo ne kunu pien anywali me lobo mukene en aye tye telo wan never give up pe twero giving up pi ngo pi kworu nyo mola nyo gold ma pire tek ma kworu oweko. ni in igwoki in inen in macalo latin ma idong me ka wang kwaru nyo ka wang woru. Waayo malo i rwom mapatpat ka twere kong dong waweko dog tic mapatpat pa meri onyo i twok lobo mapatpat ma watye iye wacito ka laro gang. Aloko man pi Lubangana ki lobona.